Haýran galýan aý size. Näme boldy?
Ýa gyz gelniň ýanyna bar-a. Özüm utandym aý özüňiz alyp barşyňyzy. Näme edipdiris biz özümiz utandym. Agras bolmalylara topulyp barýaňyz. Men ýaly agras bolmak kynmy oşo? Düýn, düýn. Hawa, köpriň ýanyna bir maşyn gyz-gelin gelýär. Ala-galmagal, biri-birini diňlänoklar. Men üstümden güleler öýdüp, gol köpriň aşagyna girdim. Çyndan palçyga. Bäh!
Daşary çyksam bar-a, gyz-gelin däl eken-a, bir maşyn gaz balony eken-a. Bolýany, näçinji gat indi biz yzyňa düşdük. Hawa, ol aýdym, nirä barmalybyz, agam, nätmeli? Näçe gelin ýaly gyzçykaryň öýdýän näme? Oglanlar, söýgi diýen zat oýun däl-ow. Meň halaýan gyzym altynjy ýa ýedinji gatda bolmaly şado. Alty ýa ýedi?
Gümürtikdä ýene.
Gümürtikde ýene Altymy ýa ýedimi?
Ogulaý bäriň jaýlaryň bary meňzeş ä. Meňzeşdir-ä temmedem.
Altymy ýa ýedimi? Hawa. Ala!
Çalga oglanlar! Dik! Hakyň! Oglanlar gowy çalýaňyz ýöne gyz o däl-ä. Aý.
O saňa bar-a, äpişäni açak etden elime ýaly galyp, Hoja! diýip gygyran nime edip seni görende? Hawa. Näçe gygyryp ýörenim agam? Ýok. Ýok, bir gygyrmagy mümkin-dä, görse bir. Yşarat zat ýokmy agam, yşarat zat? Men aýdýan-a şu altynjy ýa on altylygy-a! Saklan, kompozitor, dambaradam.

Ýok da entäp ýör sen tizem. Söýgäs üçin ok sen.
Meň ýüregim ot ýaly janyp barýar, meniň ýüregime lagym saňa goýsam, durunlyny ozalyp köwşüňi tüsseläp durar seň. Söýgi diýeniňiz oýunjak zat däl-ow bu. Agras boluň özüňizem-ow. Ýok, söýgi diýip aýlanyp ýörsäre agam boş adam. Bürkülsini iki öküp barýaňyz. Men ýaly agras bolmak kynm-ow. Kyn däl welin.

Häzir aşak düşen erbet bolar. Güm boluň şu ýerden! Ýa aşak düşme, biziň özümiz gideris. Şeýle bir gider gidişimizden kem tapmarsyň. Ogulalla, sen näme sen şol ýerde bul öýde. Ol öý bolmaly. Gitdik.
Degişme aýdymy. Ýerine ýetirýärler, Atajan Hojagulyýew, Garaja Garajaýew, Şamyrat Hojagulyýew, Gurbanmyrat Jumanyýazow, Mekan Nuryýew hem-de Bezirgen Hajyýew.

Näme bolýar how, näme bolýar? Kelläm agyrýar how, garry kaka, kelläm agyr. Kelläm agyrýar, mydam agyr zat tapaýýaň-aý. Indi agyrsa men nädeýin-aý, zat tapamok how, özi gelýär E, agyrýar. kelläň agyrsa näme etmeli diýsene? Näme etmeli? Bilýäňmi şony? Näme etmeli? Derman zat içip ýörmeli däl. Näme etmeli onda? Şu barmagyňy gapagapja daýmaly.
Kelläm agyrýa diýenä men. Ýok onsoň kelläň agyrsa aýrylýa onsoň barmagyň agyrýada. Boldugy dälda onuň.
Saňa kelle agyryň aýrylsa bolduda how. Eý gygyrmasana barybir.
Gygyrjak how onsoň hem saňa gaharym gelýär how. Mydama seni gözläp ýörmeli aý. Nähili adamaý sen.
Gaharym gelýä saňa.
Naharym gelýä.
Nahar.
Gaharym diýýän-ä, gaharym. E, näleýjek gaharlanşyňla, gaharlanmaşyňa düşer ýaly bolmadylaýsy? Gaharymy gaty getirýäň sen meň. Şu gaharyň şu-da.
Intägem pes derejesi bi. Şumy? Hawa, gaharyň bar-a, üç derejesi bar. Sen Aý, goýsana. gaharymy getirme meň, hawa. Şeýlemi, nähili derejesi bar ýaň? Telefonyň barmy?
Hawa, bar. Hany getir görkezeýin.
Hä?
Näme etjek? Görkezjek.
Hany? Eý, nä?
Hany? Eý, bu kim-aý?

Be, gaharlandaý! Gaharlan, ine şu birinji dereje. Gaharyň birinji derejesi.
Birinji derejesi. Indi ikinji derejesini nädip görmeli? Ikinjisi, ine ýene aýlaýas. Ýene ýaňkamy?
Ýaňky belgi aýlaýas. Hany.
Ine ikinji derejesi.
Hany. Ine gitdi.
Hany.
Alýo!
Alýo!
Alýo!
Aý,
sesiň jüjüriň sesini-aý, sen jüjür-how! Ýene senmi-aý?
Jüjür däl-ow men-ow! Sen nähili adam sen-eý? Men jüjür däl diýenini maňa gaýdyp aýlaýma eşitdiňmi? Men seni taparyn-eý nirde bolsaňam! Ýo, özüm taparyn, jüjür, nirde sen? Jüjür däl diýýän sen, aý, aňkada sen! Öçür telefony! Öçürjekkä näme seňem jüjür-ow sen, jüjür! Öçür telefony diýýän!
Öçür! Özüň öçür!
Öçür ýanny!
Beh!
Gördüňmi?
Beý-be! Äý, üçünji derejede göreli! Üçünji derejede-le!
Hany! Ýene ýaňky belgä aýlaýar.
Ýene ýaňka! Ýaňka gitdi.
Ine. Ine, şu üçünji derejeli. Alo!
How!
How, ýene senmi? He, Jüjür, gowumy ýagdaýlar? Jüjür däl, how, men Jüjür däl, dogan! Meň wara tirämde-de ýok Jüjür atly. Meň öýümde-de ýok, köçämizde-de ýok, biziň obamyzda-da Jüjür atly ýok. Jüjür how sen, Jüjür, Jüjür! Jüjür däl men! Öçür telefony, dogan, haýrat edeý! Aňkazasan!
Gyzylabat, gyzyla!

Garry kaka, Hä?
sen gelen bil gaýylýan diýip, gaýnymy aýlapsyň-ow! Ne, aý indi bolanok-la, Garry kaka, siz-ä gitmeli bolýasyz-aý, nähili adam-aý, bir seredäýmeli-aýly, ýaman sesi ýakym bilse-de gördüm-laý. Ine,